Дьону сомоҕолуур күүһэ саҥалыы тыынынан сэтинньи төрдүс күнэ. Норуот сомоҕолоһуутун күнүнэн биллэриллэн, Россия дьоно бука бары бу бырааһынньыгы бэлиэтиир буоллубут. Уопсастыбаҕа бэйэ икки ардыгар итэҕэллээх буолууну бөҕөргөтөр хас биирдии Саха сирин олохтооҕо, нэһилиэгин, улууһун, куоратын, республикатын, дойдутун туһугар тус кылаатын киллэрэр, хас биирдиибит сайдыы суолун тобулар общественнай олоххо көхтөөх буолуубутун ситиһэр, сүрүн соруктары туруоран, биир санааннан салайтаран түмсүүлээх буоллахпытына, кыаттарбаты кыайыахпыт, ситиһиллибэтэҕи ситиһиэхпит. Диэн республикабыт Ил Дархана кэскиллээх этиитэ биһигини үрдүккэ үтүөҕэ кынаттыыр. Бу сыл балаҕан ыйын сүрбэ биирис күнүгэр дойду үрдүнэн быстах хомуурга сулууспалыы ыҥырааһынын туһунан дойдубут президенэ Владимир Владимирович Путин указ таһааран биллэрбитэ. Быстах кэмҥэ ыҥырыллыбыт саллааттар дойдуга саҥа киирбит Луганскай норуодунай республика уонна Донецкай норуодунай республика олохтоохторун бырааптарын көмүскүүргэ ананар. Дойду үрдүнэн бүрүүкээбит уустук кэмҥэ хас биирдиибит тугу сатыырынан, кыайарынан, бэйэ-бэйэ эбиитигэр көмөлөһүө тустаахпыт диэн санааннан салайтаран, ылбаҕай ырыа кэһиилээх, сахалыы саймархай ырыабыт-тойукпут үҥкүүбүн, санаабытын сааһылаатын уоскулаҥы тиниттин. Күннээҕи түбүктэн тэйэн дьолу-сэргэни, үөлээннээхтэргитин, доҕотторбутун кытары кэлэн Хас биирдии тугу сатыырынан, бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөһүөх тустаахпыт диэн санааннан салайтаран, бары бииргэ Биир сомоҕо акция тэрилиннэ. Тыл тэриллэр сааһыгар нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыгар Каратаев Семен Самойловичка. Үтүө кэннен күндү биһиги ветераннарбыт, убастабыллаах нэһилиэк олохтоохторо үүнэр көлүөнэлэри чаттарбыт. Эһигитини барыгытын, бастатан туран, Россия үрдүнэн биллэриллибит Бу сэтинньи төрдүс күнүгэр бэлиэтэнэр Сомоҕолоһуу күнүнэн нэһилиэк дьаһалтатын, нэһилиэк общественноһын ааттарыттан итиитик-истиҥник аҕа дэлээтээм олохтор. Бу Сомоҕолоһуу диэн өйдөбүл киирбитэ биһиэхэ бу бырааһынньыгы кытта тэҥҥэ киирбитэ. Ол курдук биһиги бу кэлиҥҥи кэмҥэ Россия үрдүнэн, аан дойду үрдүнэн ыытыллар араас Дуолар политикаларга сөп түбэһиннэрэн, Россияны бары төгүрүйэн, бары Россияны утары буола сатыыр атын государстволар бу кимэн киирэр кэмнэригэр биһиги Россия дьоно бары биир түмсүүлээх буолар күммүт бүгүн тиийэн кэллэ. Бу бырааһынньыгы биһиги Сомоҕолоһуу диэн уруккута Сэтинньи эттистиир күлээннээх күнүн курдук уруккута ылар бэлиэтиир буоллахпытына, быйылгы икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл биһиги дойдубутугар улахан туох диэх улахан бэрэбиэркэни ааһар, улахан тургутууну ааһар сылбыт буоларын бары бэккэ билэн олоробут. Ол курдук олунньу сүүрбэ түөрт күнүгэр Арҕаа дойдулар политикаларыттан сылтаан Биһиги дойдубут президенэ Владимир Владимирович Путин Украина территориятыгар Донецкай уонна Луганскай областары харыстыыр кинилэри защиталыыр сыалтан испециальнай военнай эпэрээссийэ диэни тэрийэн Биһиги сэриилэрбит Украинаҕа киирэн ити областар дьоннорун көмүскэ киирбиттэр. Ону ити арҕаа дойду бар. Америка кыттыһыылаах. НАТО диэн улахан, сэбэнэниилээх улахан түмсүү барыта Россияны утары турдулар. Ол инниттэн өссө элбэх Санкциялар бөҕөнү билэрбиттэрэ. Ону барытын биһиги билэбит. Бу специальная военная операция уже этте аҕыс ый булла. Уруккута ити арҕаа дойдулар бэйэлэрин сайдарын көрдөрбөккө сылдьан араас санкцияларынан киирэ сатаан бараннар Украина курдук уруккута Бандера олохсуйбут үөскээбит дойдутугар таба тайананнар Россияны утары сэриини саҕалаатылар. Итиннэ биһиги олорон биэрии оһохтаахпыт. Билиҥҥи балаһыанньаны бары бэркэ билэҕит. Балаһыанньа байыаннай соҕус. Бу балаҕан ыйын сүүрбэ биир күнүгэр биһиги дойдубут президенэ аны быстах мобилизация диэни биллэрдэ. Ол бүтүн Россия үрдүнэн тилэри барда. Биһиги Сахабыт сирин эмиэ көтөн ааспата. Бүлүүбүт улууһугар биһи нэһилиэкпитигэр тиийэ ити мобилизация билиннэ. Боруобуна балаҕан айын сүүрбэ биир күнүгэр мобилизация биллэриллэн, сүүрбэ иккис күнүттэн, балаҕан айын сүүрбэ икки күнүттэн уже нэһилиэктэргэ мобилизация повестката туттарыҥ диэн испииһэктэр кэлэн киирэн барбыттар. Бэйи курдук кыра нэһилиэккэ бары бес сүүс алтон киһилээхпит диэн суоттанабыт, пропискалаан дьоннорбут. Сүүрбэ киһилээх испииһэк кэлбитэ. Бу кыра нэһилиэк улахан охсуу курдук буолар этэ. Но эһиги бастакы мобилизация атын улуустарга хайдах барбытын көрбүккүт. Тоох да мээнэ дьоннорго повестка туттуруттара военкоматка киллэрэн, автобуска олордолу олордолу Дьокуускай куоракка киллэрэн сас күнүгэр сразу Хабаровскай, Владивосток диэки ыыталаннар элбэх айдаан тахсыбыта. Элбэх ыал уйулҕата ыһыллыбыта. Элбэх киһи эмискэ барбыттар. Биһиги Бүлүүбүт байкомата, конечно, тини бирикээһи толорор. Балаҕан ыйын сүүрбэкки күнүгэр эмиэ повесткалар туттартаан киирэн барбыта. Но ол гынан баран, биһи байкоммут арыый даҕаны туттуна оҕустуохха Ити курдук биэс оҕолоохтору, бары оһохтоох дьоннору, туох баар буолар дьоннор барытын туттунат ыыппакка, уруогуна байыаннай тугунан, учетнай исписээлинэһинэн сөп түбэһэр дьоннор бастаан бараттааммыттар. Онтон нэһилиэккэ биһиэхэ кэлбит испиэһэк сүүрбэ киһиттэн уон биэһэ бу призывка бары олохтоох дьоннор буолан тахсыбыттар. Онон биһиги нэһилиэк дьаһалтата специалистара, учуоту ыытааччы специалистар олороммут суоттааммыт, уон түөрт киһини биһиги повестка туттарбатахпыт. Бу бастакы ванна мобилизацията буоллаҕа дии. Хаһан баар бастакы ванна барыыта аймалҕаннаах, элбэх недочуоттардаах, элбэх сыыһалаах-халтылаах буолаллар. Ол алта хаалбыт киһибит аны нэһилиэккэ олорботтор. Соответственно, биһиги кинилэргэ күн-бүгүн повестка туттара кыахпыт суох. Оннук гынаммыт биһиги үс-түөрт күн аҥардас ыспыраапка уһуйуутунан дьарыктанан биир да киһи повестка туттарбатах. Но ол гынан баран билигин байыаннай учет сааһыланна. Бастакы волна мобилизация бүттэ. Науканан баран биһиги испититтэн биһиги биир дойдулаахтарбыт эмиэ ити мобилизация түбэһэн бардылар. Кинилэр атын николардар да буоллулар. Кэмигэр миэстэтигэр повестканы тутаннар сирилэһэ дьоннор, э, сэлиигэ барбыт дьоннор бааллар. Ол курдук Потапов Чаҕылхан аан бастакыннан уон икки киһи биир массына олорон барбыт буоллахтарына бүлүү ылбыттар. Кинилэр истэригэр биһиги уолбут олорсон барбыт. Тарпо кэнниттэн биирдиилээн дьоннорун, бүрүүгэ олорор дьоннорун буллун, кыыс сиргэ буллун, хампаах ат иһиггэ олорор туохтар биирдиилээн повестка тутаттаабыттарын туһунан биһиги билигин ватсап нөҥүө сурах быһыытынан истэбит. Биһиэхэ ол учуоппут туһунан нэһилиэк дьаһалтатыттан повестка тутан барбыт киһи суох. Но бу туох диэн эппэппин, олорор ким да бары уохтаах, туохтыахтаах сиэн буолбатах. Билигин буоллаҕына бастакы ити улахан айдааннаах элбэх баар киһини Владивостоктан төнүннэрдилэр, элбэх баар киһи Хабаровскайтан төнүннүлэр. Итинникэ биһи киирэн биэрбэтибит. Но ол гынан баран, билигин байыаннай комиссариаттар учуоттарын чуолкайданнылар.

Бу бүгүн бары бииргэ диэн улахан акция муннубут. Бу акция именно Украинаға баран Россията тиби доннорбутугар, Саха эриттамарбут доннорбутугар, бии дойдулаахтарбытыгар ким төһө кайырынан хаччы хомуйан үбүнэн малынан салынан көмөлөһүөхтээх. Онно биһиги таһаҕардар эмиэ туора турбаппыт. Конечно, бу көмө Бу хаччы хомуйуута саҕаламмыта ыраатта, улууска даҕаны, республикаҕа даҕаны атын да улуустар бары мустаннар хаччыбааны хомуйдулар уонна ыыттылар. Биһиги бүгүн саҕалаатыбыт. Саҕалаатыбыт диэн өссө билбэтэбин. Тоҕо этаххына, биһиги толкуйдуур этибит, иккис мобилизация волната кэллэҕинэ, элбэх киһи бардаҕына, онно биир дойдулаахтарбытыгар көмөлөһүөхпүт диэн. Но билигин уже Сомоҕолоһуу күнүгэр Россия үрдүнэн улахан акция биллэрилиннэ. Ол быһыытынан биһиги манна ким төһө кыайарбытынан көмөлөһүөх тустаахпыт. Ол иһин бүгүн манна тэрилтэ салайааччылара кэллилэр. Хас биирдии тэрилтэ бэйэлэрэ мунньахтаан, бэйэлэрэ протоколлаан баччалыы үбү харчыны көмөлөһөбүт диэннэр добровольно биэрэллэр. Бүгүҥҥү концертка киирбит харчы үбэ харчыта эмиэ бу туохха барыаҕа. Но үллэһиллиитэ хайдах буоларын биһиги бу харчыны хомуйан баран этиэхтээхпит. Ол курдук Луганскай, Донецкай оройуон республикаларга, уобаластарга обязательно бу хачыыттан сорох чааһы барыахтаах диэн специальнай счет кэлэһитэр. Ону таһынан биһиги нэһилиэкпититтэн барбыт, ыҥырыллан барбыт, повесткатыттан барбыт дьоннорбутугар дьонноругар эмиэ көмө барыахтаах. Уонна биһиэхэ, холобура, үлэлиир биһиги биир дойдулаахтарбыт кэргэттэрэ эмиэ, чугас дьоннор эмиэ бар буулахтанарга олорго эмиэ адреснай биддидээн көмө тиийэрэ наадалаах быһыылаах. Билигин буоллаҕына, Россия үрдүнэн, Саха сирин үрдүнэн бу мобилизация хабыллан барбыт дьоннор семьяларыгар, кэргэттэригэр, чугас дьонноругар көмө диэн баар буолла. Ол көмөлөр уже оҥоһуллан бардылар, Ил Дархан икки-үс тыһыынчаны барбыт биирдии киһиэхэ семьятыгар биэрэр. Биһиги улууспут биэс уон тыһыынча мобилизацияны барбыт киһи биэс уон тыһыынча дьонуна хаччынан барда. Араас социальнай льготалар иин бөҕөтө баар буоллулар. Биһиги бу повестка ыҥырыллан барар Ипатаабап Чалыл хаан дьонноругар бу бүлүүгэ олорор эдэр уолаттар мустаннар бу муус ылыытыгар көмөлөһүөхпүт диэн сөпкө сөптөһүү быһыытынан ыллыбыт. Уон онтон ити этиллибит көмөлөр кэмигэр тиийиэхтэрэ. Уон этин үрдүгэтэн тураммыт биһиги бүгүн манна бу акция кытта көрбүт нэһилиэгим дьонугар сэргэтигэр ис сүрөхпиттэн махтанабын. Уонна бу маннык балаһыанньа уһаабата буоллар, тохтуура буоллар, бу араас омуктар Америка буоллун, арҕаа дойдулар буоллуннар, өйдөрүн буланнар, остуолга олороннор переговор ыыталлара буоллар бу айдааннаах испециальнай военная операция диэбэккэ сэрии күн аҕыйахы тугунан өтөрүнэн чугаһынан тохтуура буоллар диэн баҕаһынаалаахпын дьэ курдук этэн тураммын өссө бу сомоҕолоһуу күнүгэр биһиги тааһаҕардар урут уруккаттан түмсүүлээхпит бары сомоҕолоһобут бары бииргэ биир киһи курдук үлэлээн-хамсаан, үүнэн, сайдан олоробут. Биһиги нэһилиэкпит инникитэ сырдык уонна чаҕылхай. Баһыыбарым. Ханнык да түгэҥҥэ, айана кэмҥэ эрэни сүтэримиэҕиҥ. Мэлдьи үтүөҕэ, кэрэҕэ эрэнэ Олоҕу олоруоҕуҥ диэн туран, бүттүүн бииргэ, бүттүүн кыайыыга аһымал кэнсиэрпитин саҕалыыбыт. Мин күүстээхпин ийэ тылбынан, аалын көтөҕөр алгыспынан, өбүгэлэртэн силис тардынан, тыыннаах кэлбит үгэспинэн.

араас омук дьон иллээх-эйэлээх буолууларыгар, биир өйгө-санааҕа кэлэллэригэр ыҥырар. Эһиги иннигитигэр нуучча норуодунай үҥкүүтэ, былааттаах үҥкүү.

Барын бииргэ түмсэн, биир санааннан салайтаран, дойдубут сайдарын туһугар үүнэн сайдан иһиэҕиҥ. Үтүө санаалаах, аһыныгас майгылаах Тааһаҕарбыт дьоно-сэргэтэ дойдубут үрдүнэн быстах мобилизация биллэриллибитинэн биир дойдулаахтарбытыгар, аймах билэ дьоммутугар бу ыарахан кэмҥэ күүс-көмө, өйөбүл буолуоҕуҥ диэн ыҥырар дьүөгэ дьахталлар общественнай түмсүүлэрэ хас биирдиибит дьиҥ төһө төһө кыанарынан көмө хаҥчыны концерт кэмигэр карточка нүмеригэр эбэтэр мобильнай баанынан Алерита Алексеевна Ивановаҕа ыытыаххытын сөп. Сбербанк номера аҕыс тоҕус сүүс алта уон түөрт түөрт сүүс сүүрбэ биэ уон нуль алта Ону таһынан уу харчынан да тиксириэххитин сөп. Мунньуллубут харчынан сылаас таҥас-сап, Туттар, мал-сал атыылаһыллар уонна ууруллар. Сорох чааһа улуус киинигэр туттарыллыаҕа. Дойдубут уолаттарыгар, чугас дьонугар өйөбүл буолуоҕуҥ диэн туора турумуоҕуҥ. Ульяна Григорьева толоруутугар Үөр-көт доҕоччу.

Арчыттар, уолаттарбыт этэҥҥэ дойдуларыгар эргиллэн кэлэллэригэр алгыһынан, айыы санааннан сылдьыгын. Эһиги иннигитигэр дэгэрэҥ ырыа, уол оҕо дьоло.

Өйбүтүнэн өйү үксэтиэҕиҥ, санаабытынан санааны салгыаҕыҥ. Доҕор дьоммутун кытта дьулуурбутун түмүөҕүҥ. Түмэн хамаандыҥ үһүттэрин толоруутугар индийскэй үҥкүүн. Хайыпеса.

Ырааҕы ыраҥалыы көрөн, ыра санааҕыт ыллыктаах боллун. Ырас ээлээх халлаан аргыстастын, ил эйэ эрэ эҥэрдэстин.

Биһиги олохпутугар үгүс буоллун. Төгүрүк сылы быһа дууһабытыгар сайын өрүү сатыылаатын. Сылаас сыһыан үтүө харахтарга үөрүүнү эрэ бэлэхтээтин. Алампа суруйуутугар норуот матыыбыгар үрүҥ туллук эрэ мөлбөстүүр, ыллыыр капитон Львов.

Маҥан туулуу кэрэ далластыыр Ахтал Күннээх халлаанын дьиктилээх устуоруйа курдук. Олохпут өрүү кэрэ, сиэдэрэй буоллун. Олох кэрэ эйгэтигэр угуйар санаабытын күүһүрдэрин, барыбытын кэрэ олоххо кынаттыыр. Аан дойду ыччатын сүрэҕэ диэн ырыаны толороллор Түмэн команда ырыаһыттара.

Үтүө санаа, кэрэ уонна сырдык биһиги олохпутугар үгүс буоллун. Төгүрүк сылы быһа дууһабытыгар сайын өрүү сатыылаатым. Сылаас сыһыан үтүө харахтарга ыарыыны эрэ бэлэхтээтин. Грузинскай үҥкүү Кандагана

Өлүүнү-сүтүүнү тапталга айахтын, дуэт толоруутугар хаар.

Эйэ, дьол, доордук буоларга кыракый сааскыттан такайан, кэнчээри ыччаккын биир тыыҥҥа уһуйуо, сомоҕо баар буолуо.

Сомоҕо түҥүөҕэ норуоту, сомоҕо түстүөҕэ эйэни. Бары биир сомоҕо буоллахха, ханнык да ыардары туорахпут. Эбэҥки норуотун алгыс ырыата, алга,

Биир сомоҕо күүһүнэн сүүс киһилии сүүс бүтүттэн өйөһүөҕүҥ. Элбэх киһилии эйэбитин холбооҕуҥ. Эһигин миитигэр доҕордоһуу ырыата.